Wedi deu fis o drafod torri swyddi, mae Undeb Darlithwyr Prifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid mynd ar streic. Wrth i gyfnod ymgynghori'r brifysgol ar dorri cannoedd o swyddi barhau, roedd 83 y cant o'r rhai wnaeth ymateb i bleidlais undeb yr UCU yn cefnogi streicio. Dyma'n prif ohebydd ni, Gwyn Lowder. Ers deufis, mae dyfodol cannoedd o ddarlithwyr ym mhrifysgol fwya' Cymru yn y fantol. Bwriad Prifysgol Caerdydd yw torri 300 a hanner o swyddi. Nawr, mae mwyafrif aelodau Undeb y Darlithwyr 'di pleidleisio o blaid streicio i ddangos 'u hanfodlonrwydd'. Mae'n dangos neges i'r is-gynhyrchion ac i aelodau yn bwrioli y Brifysgol, bod ni'n anhapus efo'r cynigion, da ni'n anhapus efo'r broses ymgynghori, bod yr um, Brifysgol ddim yn barod i rando i ni fel undeb. Yn amlwg, os ych chi yn gweithredu'n ddiwydiannol, fe alle hynny gael effaith ar eich myfyrwyr chi. Sut ych chi'n teimlo am hynny? Be sy'n dweud wrth myfyrwyr sydd yn poeni am hyn ydy codi pryderon nhw efo'r Brifysgol a gweld be maen nhw'n wneud er mwyn trio ddod i ryw fath o gyfaddawd. Yn ôl Undeb y Darlithwyr, fe wnaeth 64 y cant o'i haelodau yma yng Nghaerdydd fwrw pleidlais, y gyfradd ucha erioed, ac roedd 83 y cant o'r rheini o blaid mynd ar streic. Fe fyddan nhw'n cwrdd nawr yn ystod y dyddiau nesaf i drafod a y'n nhw am fynd ar streic lawn neu am bennu dyddiau penodol i weithredu'n ddiwydiannol. Mewn datganiad, dwedodd Prifysgol Caerdydd fod penderfyniad yr undeb yn siomedig, gan y bydd yn anorfod yn amharu ar rai myfyrwyr er y bydden nhw'n wneud popeth y gallen nhw i leihau'r effeithiau posib. Y bwriad, medden nhw, yw sicrhau dyfodol hirdymor y brifysgol mewn cyfnod anodd. Fel rhan o'r ymdrech hwnnw, bydd y proses ymgynghori'n parhau, a bydd cynigion yr undeb yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses. Er gwaetha'r pryderon am streicio, dweud oedd y myfyrwyr yma pnawn 'ma eu bod nhw'n cefnogi Undeb y Darlithwyr. Does 'na ddim un ohonyn ni isio gweld streicio yym yn digwydd o unrhyw fath, ond dwi'n meddwl bod o hefyd yn bwysig i ni fel myfyrwyr i sylweddoli mai dyma 'di'r unig opsiwn yym i'n darlithwyr ni, Yym a bod rhaid i ni fel myfyrwyr sefyll ochr yn ochr efo nhw. Ac i chi yn y drydydd flwyddyn, gallai hyn olygu felly eich bod chi ddim yn graddio. Y'ch chi'n gyfidio am hynny? Dwi'n fyfyriwr a byddwn yn mynd ymlaen i wneud cwrs meistri blwyddyn nesa, gan bod os gaem, os gaem fy ngradd mewn pryd, mi fydda i'm yn cael mynd ar y cwrs. So dwi'n gobeithio bod o ddim yn cyrraedd hynna, ond os ydy o, Does dim llawer fedrwn ni fel myfyrwyr wneud amdano fo. Wedi wythnosau o ansicrwydd i ddarlithwyr, fe alle myfyrwyr nawr hefyd wynebu marciau cwestiwn dros eu dyfodol nhw, wrth i'r cloc dician ar gyfnod ymgynghori Prifysgol Caerdydd. Yn ôl y Tŷ Gwyn, mae Rwsia ac Wcráin wedi cytuno